Sɛnea Nyankopɔn yɛ no daa no, ɛnnɛ nso N'adom no asom me ne m'abusua so. Enti aseda na mede nam. Aseda na mede nam. Ma memfa no Nyame asɛm for the day. Proverbs three verse one and two, My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments for length of days. and years of life and peace they will add to you me ne wo te ha yi me mepɛ nkwa tenten mepɛ asomdwie nanso sɛ menya saa adeɛ wei yi a nyankopɔn nam n'asɛm so ka kyerɛ me sɛ mɛma me werɛ mfi ne nkyerɛkyerɛ me kura ne mmara nsɛm no meyɛ saa nnoɔma wei yi a, ɔse mɛdi nna bebree wɔ asase yi so na manya asomdwie nso wɔ m'akoma mu. Nti ɛna anɔpa yi mehyɛ obiara nkuran. Menim obiara pɛ biribi, everybody wants peace of heart, everybody wants good life ne adeɛ. Nkwati Nyame asɛm.

Nyame nhyira wo sɛ What are the teachings of God? What are the teachings? Do not forget my teaching. Yes.
But keep my commandments in your heart. Ne teachings na ebi ne dɛn? Teachings ebi na yɛ akyɛ yi. N'asɛm ne nyinaa ɔkyerɛ ɛnyɛ wei ɛnyɛ wei ɛnyɛ wei ɔkyerɛkyerɛ wa na ne mmara nsɛm no deɛ edu ɔde ama yɛ. Nti with the mmara nsɛm ne nea ɔkyerɛ ne nyinaa, n sɛ mmara nsɛm no ankɔva biribiara but Wo ɛno ne fapem no. From there no deɛ waka biaa no Awurade ɛpɛ yɛn yie. Ɔse mɛ yoo mɛda ase um sɛnea wo hyɛ aseɛ no wadɔ nsɛm no mu asukɔ paa wano nso ate Nyame nhyira wo um Israel usa Iran nti me anɔpa yi mehwɛ mu ana mese UII usa Israel Iran ɔmo Ntɔkwa a wɔreko yi, um wohwɛ a Iran, um wɔn baabi a wɔda no, yɛwɔ baabi a wɔn sɛ yɛ sɛ thirty eh, meters o sɛ dɛn, ɛno eh, Strait of Hormuz hɔ no, mm. a almost twenty percent of the world production no ɛhɔ na ɛnam mm. na ɛkɔ other parts of the world. Enti, ntɔkwa yi a aba yi, sɛ obi yɛ n'adwene sɛ ɔrekɔyɛ biribi a ɛde ɔhaw bɛba wɔ saa hɔ kakra no ara ne ɛblɔke no a, it's like obi asɔ wo hwene na waka amia, ɔ, ɔregye wo mframa no ara no no. Enti, Yɛbɛsrɛ na ɔmo atwa so ntɛm ntɛm ara but ɛba Ghana ha a certainly um twenty percent of yɛ crude import ɛfiri Asia na ɛba nti saa eh bea na Ɛfiri ɛpo no Middle East anaasɛ Asia? Arabian side hɔ no Middle East, yes yeah. eh nti twenty percent of yɛ the sum total of yɛ fango a yɛ use no daa daa a yɛkra de ba no ɛnam ɛhɔ. ɛna eighty percent nso yɛkra firi Europe na ɛba. Enti yɛbɛtumi aka sɛ ɛnnya nsunsuansoɔ biara ɛhu wɔ yɛn so but one thing we shouldn't lose sight ne sɛ ɛrekɔ so no certainly crude oil on the world market ɛboɔ no kɔ soro a yɛnka sɛ wodeɛ twenty percent pɛ na wofa no wɔ ha nti Twenty percent na ne boɔ bɛkɔ soro but eighty percent no wɔ fam. There's that world market a yɛn nyinaa yɛ go by. In as much as yɛnya eighty percent wɔ Europe, sɛ ntɔkwa yi ma ɛboɔ no kɔ soro a, ɛwɔ nsusuansoɔ wɔ ɔman yi so. Yɛbɛtumi akɔtɔ yɛn eighty percent no aba alright but yɛbɛtɔ no wɔ aboɔden. Saa nso na yɛn nso yɛretɔn de ama yɛn ho yɛn ho a yɛbɛtɔ no aboɔden. But one Ɛɛ, memfa no sɛ yɛmmɔ aban nso aba so wɔ ɛɛ biribi baako. Wɔn sɛ yɛwɔ ɛɛ refineries wɔ ɔman mu ha mm. a ɔman yi wɔ tɔ ɛyɛ tɛma ɔyɛ refinery ɛyɛ yɛn dea na currently wɔn astate ɛɛ refine yɛn kurudi no bi ɛwɔ ha dada nti Ɛnnɛ yɛrekasa a, da biara no, 28,000 barrels yɛ deɛ yɛ refine wɔ ha. But wɔresan nso ayɛ tie in. After the tie in no, ɛbɛ move akɔ 45,000 barrels a day and then further 60,000 barrels a day a yɛ refine no wɔ ɔman mu ha. Nti mɛbɔ His Excellency John Dramani Mahama ne Tor eh, manager Ɛyɛ combat lawyer combat adwuma a wɔn abɛyɛ. Yɛhunu sɛ President Mahama ne first term yɛ starte refine crude ɛwɔ ha sei. Saa mmerɛ no na ɛɛ Honourable Kwame Awuah Darko na ɛyɛ bost ɛne tour manager at the same time. Mekyia no baabi a ɔwɔ bi a. Yɛ starte refine. Aban nsesa baeɛ no ɛsan nso kɔɔ back to ɛɛ ne state a nyame nko a wɔn starte sɛ wɔn tontɔn. eh, ɔmo tanks ne bi farms ne adeɛ eh, akyire yi na ɔmo yusu tɔ tanks no ɔmo de ma BDCs na ɛkra oil de ba no ɛhɔ na ɔmo store na mfidie ne adeɛ tɔɔ nso wɔ workers a ɛyɛ Ghanafoɔ engineers ebi kura tutuu kwan kɔ Arab engineers bebree tutuu kwan kɔ bea a ɔmo betumi anya adwuma ayɛ but ɛnɛ yɛda awurade ase tɔɔ astate ɛyɛ refinery ɛnyɛ tɔɔ nko a yɛsan nso wɔ Ada um local refinery ɛyi a sɛntuo ɔno nso ɛyi ma yɛn thirty five thousand barrels a day thirty five to forty thousand barrels a day akwaaba nso ɛma yɛ somewhere ten thousand barrels a day ne yɛwɔ platon ɛno nso ɛyɛ below three thousand these are um, private uh, companies a wɔn nso ɛboa ɔman no nti woka biribi abɔ mu a a day. we get wo keka ne nyinaa bom a we are getting uh, so much but still ɛnyɛ enough for country no yɛ use during the day a still a yɛkra bi ba me me looking forward to a point a yɛfa ngo a yɛtu no ha no yɛbɛ refine more na nka ɔman no sɛ yɛbɛkra bi koraa ɛnduru 20 percent mm. na yɛtumi awora ne yɛn ara system ɛbɛma nkurɔfoɔ adwuma that peace of mind a ntɔkwaa bi ma ne ho so a na yɛn mu bi BP kɔ soro ne adeɛ because me BP bɛkɔ soro because sɛ ɛnɛ world market baabi a ɛnenam no ɛsan pushi up a yɛbɛtum deɛ metɔ no eleven cedis no ebia na ɛkɔ thirteen cedis na ɛkɔ fourteen cedis na yɛsan akɔ nkurɔfoɔ ne die no ara mu o. But ɔsɛ ɛtumi happen saa. Ɛɛ, measures biara nni hɔ a aban betumi de agu akwan mu sɛnea ɛbɛyɛ a ɛnkɔba sɛ sɛ world market price no rekɔ soro a na automatically ɛwɔ sɛ yɛn nso yɛn deɛ no kɔ soro because crude ɛɛ price of fuel no taxes ne nom nneɛma bebree na awɔ mu menim sɛ countries bi a wɔyɛ deeply affected by this crisis no wɔde ado yɛ ne sɛ wɔn yiyi taxes no bi firi companies no. Tarso hɔ sɛ nka wɔtua ma ɔman no, obi a wɔyi afiri hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛhɛn wɔn ho bɛhare wɔn. Enti aban ntumi mfa biribi ma anɔpɛ yi sɛ wohwɛ Daily Graphic front page a analyst foɔ no yɛka sɛ tax components bi no ɛkɔba sɛ ɛkɔyɛ saa a aban hwɛ no wonyiyi bi mfiri hɔ. Wahu sɛ ɔman a yɛkyekyere aban sources of revenue Largely eh, yɛ resources a yɛwɔ, ɛfam agudie ne adeɛ, mm. and then tax. Enti, ɛbɛduru mpɛmpɛnsoɔ bi a, aban can decide sɛ tax components na ɛgu eh, every liter so ne adeɛ. Recently, aban introduce one CD on every liter. Mm. This, ɛduru baabi a, aban hwɛ Ah aban can take it off yeah. it will cost the nation revenue anka wobɛnya wɔ hɔ but yɛ ndc ɛne aban no dwen ɔman no ho mm-hmm. nti it must be balance ɛduru baabi a aban can take some of the taxes off because ntɔkwa no ɛnyɛ afebɔɔ ɛyɛ dɛn a wɔn astate ɛredi nkɔmmɔ ne adeɛ ano bɛbrɛ ase but animanim yɛ ɛde ɔhaw ɛbɛba aban can go that route sɛ Taxes no yɛn yi bi mfiri so ɛbɛ cost yɛn but yɛn dwen ɔman no nso amanfoɔ no ho this is a good option a aban bɛtumi afa especially with the one cedi no ɛduru baabi na ɛpagya no mu aban can take that one cedi it is for yɛn energy no yɛde stabilize no ne nyinaa yɛ crude ne adeɛ am, eh, amammuo ɛyɛ sɛ sometimes wotwa ha kakra de akɔhyɛ ha woyi ha kakra de akɔhyɛ ha na obiara ho aheha no nti I know sɛ um this government eduru saa mpɛmpɛnsoɔ no a it will be an option because aban yi bae some of the taxes koraa na ɛwɔ hɔ a dada ne yɛnim sɛ ɛbrɛ ɔman yi sika no but na ɛhɛte amanfoɔ ne yɛn ndwuma no aban no atumi ayiyi afiri hɔ saa nso na eduru saa mpɛmpɛnsoɔ yi a I know sɛ it will be considered. I know I know sɛ yɛbɛ consider ne yɛayiyi some of the tax components ma obiara ho ahehan nti eh, sɛnea NPA ɛbɛ kaeɛ no yɛwɔ stock a ɛbɛtumi ɛnɛ yɛse yɛnkra bi oh, ɛfa ngo koraa five weeks that is one month ne na wɔtwe deɛ yɛbɛyɛ okay but ɛna a yɛrekasa yi every day wɔyɛ order a ɛreba ɛna ɛnyɛ aban nko ara the private eh, sector no nso ɛwom na private sector no wɔn de ba a aban de toɔ toto wɔn so mm. sɛnea wɔn nso yɛ ɛpɛ wɔn nfa soɔ no aban nso gye kakra hɔ nti ɛkɔba sɛ ɛwɔ sɛ aban yi taxes ne bi ɛ obeyi ma whether the private sector o de aban de bɔ o de ɛtɔɔ ɛrefan ne ne ade obiara ho ahehan ma ghanafoɔ ɛɛ yanya yasomdue na yɛatumi adi akɔneaba no I don't see sɛ ehm Ghana yɛbɛduru mpɛmpɛnsoɔ a fango eh mfantsefo sɛ wɔbɛkɔ atwe anaasɛ ɛho bɛyɛ de. Anaasɛ boɔ no.
Ɛboɔ no deɛ likely you we cannot say sɛ ɛntumi mpagya ne mu kakra na mmom rate no na ɛbɛyɛ kumaa bi ɛduru baabi a me ne wo yɛntumi a. Ɛm sɛ the good news nso ne sɛ wohwɛ the exchange rate no nso a yes ɛno nso ayɛ stable it's manageable kakra a ɛno eh eh. Erm ɛyɛ very unfortunate sɛ ntɔkwa yi a aba yi obia ni hɔ a obetumi aka sɛ ɛmfa ne ho. Ɛne sɛ wɔ Lebanon, Ghana eh, Unifil yɛ base a yɛwɔ. Bɔmb yi anaa atopaeɛ bi akɔto hɔ a eh, Ghanafoɔ bi apira ne adeɛ, ebi nso ayɛ traumatized ne ade. It's very unfortunate. Menim sɛ World Erm, UN ne adeɛ convention ne adeɛ mu no, yɛ ntɔkwa si sɛn a, yɛwɔ nipakuo bi ɛnam adwuma a wɔn di, ɛne erm nipakuo bi wɔ hɔ a, yɛnfa ntɔkwa no nkɔ wɔn so. The moment a wobɛyɛ biribi a ɛbɛka wɔn no, it's against yɛ biribiara. Ghanafoɔ a ɛwɔ hɔ, dɛn na wɔyɛ? Ɔmo kɔ pray for asomdwie the moni many of them have been there for years ebinom kɔ na aba ne adeɛ ɔmo camp hɔ na ɔmo wɔ no what's the sense in sɛ topa yɛ no wobɛ direct bi afa hɔ very unfortunate and for the first time Was it, was it a deliberate Targeted anaasɛ it was a mistake bi sɛ sometime ɔmo tumi to missile na bi a miss na ɛyi. Senior, for now I agree with minority sɛ nhwehwɛmu nkɔ so, until then no yɛn ntumi nhunu sɛ ɛyɛ deliberate anaa sɛ ɛyɛ misfired, for me I for now I want to believe sɛ ɔmo fom kwan because ntɔkwa a ɛkɔ so yi Ghana yɛn yɛn ntakii side biaa yɛnyɛɛ yes yɛ president aka sɛ yɛntwa so but wontumi nkɔka sɛ nnipa mmienu reko na obi se asomdwoe mmra a wa take side nti. Wohu sɛ nnansa yi so asɛ yɛne Israelfoɔ anya abanta kakra bi. Wokae? Eh, yes.
Wɔn wɔn wɔn depɔtee yɛn na yɛn nso yɛ depɔte wɔn nkorɔfoɔ but Ɛnsɛ later no yɛkyerɛ wɔn wɔn sɛ- wɔn di nkɔmɔ ma adwebrɛ baae na wei sei na asi no. Na asan kɔ firi Israelfoɔ Ae, hɔ sɛ no. Israel na ɛtoo missile no. Yes. Ɛna ɛkɔfaa wei nyina baeɛ. Yes. Enti for now a yɛsrɛ sɛ nhwehwɛmu nkɔ so no, mm. na yɛsrɛ Awurade sɛ yɛn nuanom a wɔn ho aka no, eh, wɔn firi abusua mu, wɔn kɔɔyɛ sɛ wɔn kɔpɛ, even though in security matters, saa nneɛma no nyinaa ɛka ho deɛ, but wɔn aim of being there was not to go and fight. It's yeah. not about wɔn ntɔkwa ɛkɔ no. Nti sɛ Israel mmom na saa deɛ wei akɔfa wɔn so a, We need investigation na mpata a ɛsɛ fata ɛne ɛɛm ɛɛ akyɛw pa ɔmo fa mma Ghana na yɛ mpata saa ɛɛ yɛ nuanom a ɔmo ho aka no very unfortunate very unfortunate nti yɛ bɛ srɛ yɛ srɛ sɛ ntɔkwa no so ntwa no ɔmo ma ɔmo to pa yɛ no so a ɔmo nhwɛ baabi a ɔmo de bɛfa no yɛn ɔmo ntɔkwa no ɛnfa yɛ ho ɛnfa yɛ ho ɔmo sɛ. Anuanom mmienu reko, wobɛtumi aka kyerɛ wɔn sɛ wɔnnyae. But sɛ wɔbɛyɛ abototoɔ a ebi bɛtumi afa wo w'aso ho anaasɛ blow bi bɛtumi abɔ wo no, that we can prevent. Yɛn yɛnka nkyerɛ wɔn sɛ wɔnnyae na yɛnsrɛ wɔn sɛ adwobrɛ o, adwobrɛ o. Mm. This is very unfortunate nti ɛɛ eh, yɛnyɛ nhwehwɛmu a ɛsɛ fata ne yɛhunu deɛ nti asɛ boapayɔ anaa mfomso a ɛɛ eh, kwan a ɛwɔ sɛ yɛde fa so no yɛde afa. Mm. Wɔn sɛ mmemmegye ka bi ma menka bi di. Yeah. Ɛna um, ɔɔpa akyerɛ sɛ ɔno will be a better foreign minister than Honourable Ablakwa. I haven't said so.
The only thing a mɛka akyerɛ ne sɛ ɛyɛ ne da yɛ so a nyɛ adeɛ ɛbɛba mu because even the NPP led by Dr. Mahmoud Bawumia I don't see you coming back to power anytime soon. Nti Deɛ mede bɛhyɛ aseɛ ama wo no no, na akɔmkyerɛ na woyɛ, tete wo kasa so. Wokɔ platform so na wowɔ nimdeɛ bi ne adeɛ a, wo ne wo nua na ɛkɔɛ. Hu sɛ obiara nso wɔ bi ka, but yɛde mmerɛ na ɛyɛ adeɛ. Even when host no yi n'ani a, wɔn, ɛma agorɔ no yɛ dɛ. Senior, um, Ghana mmabunu pɛ adwuma. Yɛyɛɛ campaign. Me I can say for myself sɛ most of mbabunu a me ne wɔn kasaeɛ, one of the reasons a mede ma wɔn sɛ wɔn nto aba ma NDC was because yɛbɛ provide better opportunities for them in terms of securing jobs in state institutions. There's a reason, wo woyɛ study into politics ne adeɛ a, Politics will tell you sɛ is the opportunity to have power and also to share the national cake that power comes to you to share ɛno ne politics basically enti deɛ nti obi bɛba bɛdi wo akyi no ɛyɛ ne interest deɛ obɛnya sɛ power no ɔno de ma wo a what they stand to benefit NDC.

Youth a wohwɛ me ɛnnɛ, wo a woafa all this process mu, me a me wɔfaase has been through it and I know akwantuo ne bea a woakɔ. I feel the pain of the young man, ɔyɛ NDC ni, ɔsɔpɔtoo me biribi a ɛfa NDC ho biara ɔyɛe, knowing sɛ baabi a ne wɔfaa yɛ party adwuma aduru no, sɛ yɛba power a, At least ne wɔfa bɛtumi aboa no ma ɔno nso nea ɔrehwehwɛ no wanya. Ɛndra I got a message after all the process and he has been disqualified.
AI no? Yes!
You see, NDC nte aseɛ bi, biribi ase. NPP were in power for eight years. My I throw a challenge to my brother here who is fasting. Ọma me years ọmụ ba eight years ni years a ọmụ open up the system. Nye sɛ ọmụ anfa security uh, people. They recruited their people. And for me, ọmụ na yɛde power na ma. And as politics defines no, minister, ɔno na ɛbɛyi minister. Ɛnɛ yɛ na yɛ yi ministers, yɛ na yɛ all the political appointment yi yɛ yɛ. Everybody is saying sɛ we should ensure sɛ yɛ security agency no en becoming too political. There is a reason, obiara wɔ ne background a ɔde ba. But when you put on the uniform, wo di kɔ saa system no mu a, you try as much as possible to be professional and fair to all. Enti, system yi a yɛn ɛde aba yi a ɛde saa ɔhaw nyinaa brɛ yɛn youth, nearly five hundred and six thousand youth ɛna atɔ forms, these are the forms, I know some of the youth a ɛyɛ adwuma, wɔn wɔ adwuma o. Wɔn akɔtɔ forms no bi. Menim ebi yɛ tɔɔ four ne nyinaa. But sɛ wo kan forms no a ɛbɛ appear four. Meanwhile ɛyɛ one person nti wo break no down yiyi mu sɔ no so a maybe yɛbɛnya around four hundred thousand ne ade. But are we saying sɛ. Yɛwɔ IMF. President Akufo Addo adeɛ a ɔdi gyae ɔde yɛ kɔ IMF. As part of the conditionalities, yɛ sikasɛm ne adeɛ yɛ restricted as to the number of people we can even employ. Very soon it will be over this year. I know there is going to be a second recruitment exercise. President has instructed sɛ wɔn a qualify nyinaa but for some reason because number ni so no, yɛn keep wɔn data no. The next one let's pick from the pool I'm sure sɛ youth bi a wafa saa process yi a ɔyɛ pained I'm also pained but the hope ɛyɛ sɛ the NDC is in government yɛnya nkɔɛ we are not going anytime soon menim nkurɔfoɔ bi a ɛwohye sɛ nka ɛnnɛ yɛnto aba na wɔn nyi so saa deɛ wɔn mpa ne hyɛ yɛn nkɔ opposition it's never the alternative.

Nea wakɔtɔ no, ɔno ara na ɛpɛ sɛ ɔkɔtɔ. Onim sɛ five thousand. Yɛ wamfa no a, the person has some appreciation. But from, to uh, from the onset, no, man fan to dwa. For me, I knew the numbers. Mm. But yɛ youth ni bi nso um, wanted uh, this year. Wɔn nyinaa pɛ sɛ wɔn kɔ into the security system. which ɛnyɛ possible okay. nti mɛsrɛ youth no hmm. na mesrɛ the leadership of the NDC president wɔ akwantu mu ɔbaa the minister of interior all those involved must sit down this process for me is a no no because number no ɛdɔɔso nti artificial yi to remove human uh, interference ne adeɛ nyinaa at the end of the day look at the backlash